Un jour de tramontana, s'en vengut emb l'istorian Jean Blanc descubrir la Badier de la Graça. Fugué fondada per Carles Magne en 779 e a la Revolucion la badier fugué venduda en dos partida. Vos fasèm visitar uèi la partida qu'aparten i Monge.
Quand se dintro a la Grasos, la primièro vista qu'avèm es una granda cour. La cour d'onor fugué facha al sègle xviii e avié dos partida, i avié lis estables per li chivau e pièi li bastiment di monge. Vesèn una granda pòrta de la fin del sègle xvii e la vesèn tanben sus la maqueta presenta dins la botiga. Dintra d'ua ràdio i a un clastre, un clastre amb quatre galeriós que reunisson totes las pèças del movement. E al centre del clastre i a un òrt. I a un clastre del sègle 18 amec un plató que se vètz 1760 e èra un claustre gotico plan simple, pas tròp d'escultura e a canava plan amb l'esperit dei monges que i avió a l'espòca aicí. E donc fusquèt demolit al sègle xix. Ei era primièira mòda. Es un mòdo architectural e apèi lei sècles que venon aquel mòdo pòt cambiar. E lo claustre que tanbèth es un endrei o se pòt enterrar. Los monges lo matí apèi lo primièr ofiço anavon dins la sala capitulari per escotar l'abat que comentava la rècla de Sant Benezet.
Vesen aquí lo refectòri onte li monges s'acampo per li repais. Poi ave tanben de convidats venguts per un sejorn de reflexion o de preguièra.
Aicí endavant una intrada interessenta que fusquèt plan restaurada quand meme jo, mais pas qu'èra plan abimada, mais se vèt aquí una sculptura interessenta, se vèt dos personatges que se'n van defòra e sul lagout Se vet un autre personatge viu que met Adan e Eva defòra del paradís a pas que a manjar la poma que caliá pas manjar justament era mès lo pecat original. E lo mai important dins una ràdio, que siós que la veràs o sentiràs Sant Papul o autre, i la glèisa. Per segur, es aquí que lei monges venon la nèit e lei jorn per pregar Diu. La nèit, i l'ofici de las matinas, qu'apo Tres oras al matí a peu pret. Pòc cambiar segon lei seson de l'annada. A pei Lejon i a sèt oficis que se fan dins la glèisa e tabes lei messas pla sigut, la gran messa cantada en cant gregorian e a pei lei messas ditas per los monges Que cal que dison sa meson cado junt avès dins las capèlos segondaris. Non e se pòt dire que la la glèisa aicí es un atelier de la prèga, un mestier entre guillemets de la dei monges, pregar Diu, pregar Diu per elis, mais surtout Per de monde que son dins le vilatge, dins las tèrras o endacòm mai. Dins la societat medievalo i a tres categorias. Premierament los que prègon, lei monges, los canonges. I a los que fan la guèrra, lei senhes, e los que travalhan la tèrra, los paisans, les talhscards e mai mai de la populacion. Aicí en dins lo braç meridional del transsèp de la bastiala. Lo plan de la glèisa es una crotz amb lo cap que vegem totalora e aicí los braces de la crotz. Podem veser de coronetos que son topados e aquò èron las coronetos del clastre del sègle XIII, un clastre que fosquèt fait en 1882. Am bastit ja un son ara, amb aquelos tres capèlos, per dire lei mesos privados, dins una abadio coma la Grassos, me tabè Santidari e auto, i aviò una meso, Cantaro, la messa solamnèlo e apèi cada monge qu'èro ritu disió sa messa dins aquelos capèros aquí. E i avió lo mèmes de l'autre costat, lo braç septentrional de la glèisa. E a quoro fusteron faitos aqueros caperos? Avem pas d'archivos per va dire, me va podem comparar ame d'autres. Cada còp que fague son mens a comparar un monument ame d'autres. E un professor de Toulouse, Mossu Durriat, qu'èra especialista de l'art roman, pensa Aquelos capèus aquí fusquèron faitos capò l'an 1050. Va compare amb era las abalhos catalanos e uno principalament Ripoll e que possèdo tai mèmes capèus que fusquèron faiton a Ripoll en 1032. E un sudoliat penso qu'aicí es a piprès 20 ans pus tard. A peu près 1050, coma disió. A la fi del sègle tretze an fait lo novèlo glèisa. La bièlho glèisa, en efèt, èra arroïnada e anava pas pla per dire lei messas e les oficis. I l'abat Auge de Gogens, que es abat aicí de la Grassos de 1279 En 1309, a decidat de faire aquela construccion que se vetz aquí, o plan coma cal. Vesèm que i l'arquitectura gotic e non pas romana. Vesèm que la miralha de l'absida i dreita, es pas coma la que venèm de véser dins los absidiòlos romanos. Es completament diferent des entaver la granda finèstra que balha de lum per la on son lei monges e de l'autre costat se vesia, me es vista pas mai, las tres absidiolas que venen de veser e lo somèmbre de l'autre costat me as estat refait aves a l'epòca gotic. Aicí, ja on son ara, i avia lo cementèri de la comunautat. E ara aquí los canonges m'an fait un òrt, un òrt a me de plantos exoticos per balhar bido an aquel endreit. Aquel autor aquí, un autor gairebe importanta e se ves que domina tot les autres batiments de la badio. Es aquò que l'ha faito bastir. e Philippe de Lévis, abat de la Grasso a la debuta del sègle xvi, que va faic. Primièrament èra per las campanas, que apelavan loi monges a los oficis e a lai messas, mai tanben per traduisir un poder, un poder important de l'abat, qu'èra senhor. Le senhor dal vilatge, le senhor de totes las tèrras que dependiavan de l'abadia. Es aquò sotot. E çò qu'es interessent dins lo detalh, velèu que se ved, i a un blason al dessús de la cornicha aquí, se ved un pichon blason amb las armas de Philippe de Lévis, le qu'a fait aquel autor, la signada. Signado per las armas eraldicos e en dejós se ves un pitot rectangle e ero normalament per metre una arma a fòc darrèr per defendre l'abbadio, parce que l'abbadio es un pauc fortificado e aquí se ves un plan los las fortificacions medievalos, mai mai merlons aquí que se ves que se veson. Aquela fortificacion fusque faita pendent la guèrra de cent ans. Ara que los canonges n'an fait un òrt, un òrt amb de plantas exoticas per balhar vida en aquel endreit, pes que se ve parer de l'epòca anciana. Còsta la glèisa se ve un bastiment important Amé de finèstros pro grandos e espai la mèmes pòco que la que la glèiso. La glèiso sègle fin de la sègle tretze debuto del sègle catòrze e lo batiment que seguit amé lai finèstros aquí sègle dosoveit e la grando façado del sègle dosoveit ja ont demòron los canonges ara e e autres còps loi monges. Le monge regular de la Maire de Dieu seguís la règle de sant Augustin. An coma vocacion la contemplacion e l'apostolat. Lo blanc d'i vestí es simbòl de lutz e de resurreccion. Entre dos ofici, le monge trabalha la vinha e les oliviers.